no wonder hustler use speed if you no understand that joke leave am terraculture is not for you you need to dey ejigbo sir do you know what money is na lack of money dey make you carry charger go everywhere you no dey take eye see socket you don plug poverty mm, it's like people don't understand the meaning of poverty poverty is when you live in one room one room your girlfriend find you come your wicked landlady go come go window go dey tell you ẹlẹ o ẹ sanwó ilé ẹ tún gbóbìnrin this lagos too late oh please if you stay on the island there god will bless you you are staying in the right place you are staying in the right place when i mean island i mean the heart of island out of island i know the out of island wey i dey tell you i mean places like from vi ikoyi you know lekki phase one it ends in chevron island end for chevron o anything lakwe bogije awoyaya come on get out now if you are also staying in the heart of mainland you are staying in the right place heart of mainland i mean aderoro ogunsanya masha kilo are you hearing me now

before you know the way machine take count him money go know say money dey the man comot take as the man dey go outside na me i wan enter now ask am just one question sorry sir is it dispensing if you see voice Yes, it's dispensing. i know say money dey I enter there, chook my car, type my pin. Before you know, money come outside. But before I reach that my stupid area where God go help me punish. I don't know that place they call Ogolonto for Ikorodu. Before I reach there, money don't finish. Ask make I use another ATM car, ATM machine where they there.

I greet you, my brother. Wow. Man, feels good to be in Lagos. Ah, very sweet. This life, no balance. Well, as we dey come from Benin, na road we use. All these Yahoo boys wey dey shout, na we dey run this town. The guy dey sing, na we dey run this town. Yahoo boy. As we approach checkpoint, then the guy carry, the guy was holding a two, he dey hold two iPhone 13. Then the, as we see police, then the guy carry the two phone, give one old woman wey sit down near us. we reach checkpoint na police say everybody come down dey search everybody dey search the boy dey see torchlight dey say enter dey search the old woman dey see two iphone thirty-nine dey say woman step down boss go woman stay tears

this life eh but why who who make that law why be say no man dey buy condom around any pharmacy wey dey near im house don notice am nobody patronize the pharmacy around him for condom you always drive far why no be say your wife go buy malaria drugs the next morning nurse come say madam please take this hundred naira change for your husband he buy condom last night and some men buy sha your wife dey sell condom you wan buy condom you go another another pharmacy go buy patronize your wife and who dey go buy condom eh it's never in a hurry o

now before i go to borrow money dey sweet o but na that pay back na im just spoil am you know say if you dey work for civil service month month end dey can far but once you just borrow for money from person say as month end up before you know month don end and to collect money from all these guys wey dey change money e can sweet eh

if dem never give you story wey go threaten you prayer no go start o na believe pastor go just come ladies and gentlemen brothers and sisters lis ten to me lis ten to me somebody will buy a fowl in january in january the person will give the fowl food in february give the man give the fowl food in march give the fowl food august give the fowl food september give the fowl food

Not I'm the band. Skip. You don't answer any name. You know, okay, because you know so we go still know. I'm the band. Skip band. Mensa. Capella. Yeah. Ta, when Nigerians forget that, and they beg us, everybody Google the banjo. It's not. I dey see some things for news for Nigeria, e dey shock me. They'll say a Nigerian man commit suicide ah ah why you dey hurry nigeria for still kill you so e e just dey after una say nigeria no dey work work wey nigeria wan do na e dey help am do am nigeria go kill you this nigeria na tell you wetin dey work the way e dey work no be this nigeria do you know that in this country if government see crude oil for your backyard you know say na government get am My brother, I need the government see you go. Now your own. oh. You tell government how you go take their backyard. Why they not ask you where crude oil you pass come? That's why na only Nigeria you go see Nigerian girl ask her do you smoke? He go say no, only shisha. Shisha and alcohol. they know they smoke am. you know so the average nigerian the nigerian the average nigerian just dey para you think say na clear eye ojukwu wife dey slap governor wife mama don give up the country don tire everybody but i think say dem say ojukwu na hero ah ojukwu no try i go die leave that kind woman fmv hmm if i marry that kind wife if i die leave am ma die i dey mad. You don look things for Nigeria, everybody just dey strand, everybody is confused. You don ever hold your phone, you come dey see different things, update Instagram, update Facebook. You know say I hold my phone one day now see update Bible. I say wetin Solomon don do again? Wetin happen afresh wey we dey update for? Wetin Solomon do new? Because to be honest, I dey doubt Solomon, I dey Unless the story no clear, how person go get 1,000 women, only three children? How? No baby planning, no ijo, only one. No, that story I see dey look am. In fact, there are many things in the Bible wey I dey look say dem no really document. Like that arrest wey dey arrest Jesus, star. E sure me die. Say dem don arrest Jesus several other times before dem kill am. because na carpenter you go don delay person work. na im papa joseph go come say mona leave am he just say dey preach he dey work no no time no time. What people can argue, just make comment, they argue, mumu, mumu argument. Especially how much Ronaldo and Messi they collect. Ah, I don't know how poor men they take day off table discuss am. just say boy don yarn much happy ronaldo last week there go come finish come ask you baba you, you go pass chevron make you just drop me for you wey buy ronaldo last week na me go drop you like no get sense just one women own it na dem own everything na that's why it makes me laugh when they say it's a man's world the reason why women allow that thing dey fly na because e dey favour them make dem na my brother na women get the word o like normally check the scenario as a man fnv is a married man he's my friend you no fit just wake up out of boredom nothing happen just go ask your wife are you cheating on me from where she don start cry na you go begin apologize your wife fit just dey bored nothing dey go on o

If you try to touch your wife, she no gree. That means she's not in the mood. If your wife try to touch you, you no gree. That means say they sleep with another one. and na a man's water they dey deceive you. Na dem get everything. You favour them. Check everywhere now. Your mother go dey say, this breast I fed you nine months. Your papa don talk that kind thing before. You now you call the emotionally blackmailed. You call the Sam sorry. No, no, women dey craze. Sorry. Happy Mother's Day. I wanted to say happy Mother's Day. I don't know why e be say native doctor for Nollywood dem no dey call poison poison. Why dem dey call am substance? Eh? Woman go go to collect poison wey go give im husband, e go hear take this substance. Deposit a little quantity in his meal. Stir it a little and watch him eat. You sabi speak English na you dey live inside bush. eh? but una dey try una dey try mm? so i dey watch movie the other day one guy dey cross me road for part one motor jam am he die instantly die for part two i was shocked that same guy dey dey do traditional marriage that same guy dey under canopy dey drink fanta hmm? what's going on. Eh? Where no, eh, eh, eh, ghost dey look road before him cross. and you see, eh, make I even ask all these big men. Why e be say no matter how big you dey, all on a gate man house get order? Why? Mm, if your gate man house get get fresh air, make go raise up your hand. Get all gate

eh you know say if you wan carry the video from lagos to port harcourt first of all na private jet they go come dey eleven follow am nothing dem dey work o one go just go fly drive the other one go hold bottle water the other one go hold half hennessy one go hold laptop dj no dey there when i dey go. You go come land Port Harcourt, you go come give them one one room, one one room, especially that one wey dey do amlu. you shall just dey stress us no be say uh, p square that time rude boy thank god say they don come back dey sing song i think say na gospel music hallelujah hey, na god dey do am hey.

come venue. Now I dey announce the arrival. As I look the first person for the bus, now I introduce, ladies and gentlemen, one of Nollywood's finest. The Ogwego of Nollywood. Make some noise for Kanayo, oh Kanayo. As Flavor here and I Flavor begin singing, Professor Tiwelu Mazunofe, Auntie Mela. Don't be silly about Juju Kobiwe. That guy sit down. Now look the next person.

Very endowed, a good wife. Ladies and gentlemen, make some noise for Mercy Johnson. I flavor Siana. Uku sarambana na di mumma no be yo. Shake him. When I look the next person, no more. This one the trends more. I say, ladies and gentlemen, give it up for Kosi Ojako. Na him flavor shout. Ala da la da da go. Okay, what the- Hey, yeah. Come on. Na I look the bus o, then come remain about three people, two, I see two sha, two women, where dem see antennae. You know say two of them dey dress like woman, like man, so dem wear jean, tie durag. So as I introduce two of them, ladies and gentlemen, where dem see antennae, na im flavour sha, to be a man.

Hmm, that person one I dey think, na him me I dey think. Lagos, good night. God bless you all. MOB dey talk about Igbo events now, flavor. The worst people in Igbo events are the MCs. This car wey dey announce peacefully, if you know you're the owner, if na Igbo event, you go hate announcement. First of all, if na for Abuja, e dey sweet. Abuja, you no go even see who dey make the announcement. You go just hear im voice, big man voice. Um, sorry, please go to pilot one of the Honorable Commissioner on Finance, go and report for the Honorable Commissioner on Education. Because everybody for Abuja na commissioner. Even dog wey dey carry for motor come na commissioner on dog affairs. Una Port Harcourt people, Ikwere people, they like make their name, they plate number. You go here, Ikwere make away, dearly. I beg the owner of the car with customized registration number.

Are you disappointed that men carry you at cheap prices? Are you tired of standing by the road? Download your app today, Sexify. Men no go dey stress ourselves, we just dey hotel room, book your girl. Proop, proop. Your girl arrives in five minutes. We go dey room, the microwave and engine, come on, get ready to work. bro. If girl reach your room, no be all this, okay, let's go out. Now, no, now, sir, can I start your trip?

If you no fit control obloblo when you see toilet seat, how you wan take control am when you see woman? Wisdom. Na for you. I say this country is blessed o. Hey, no be small thing wey happen just three days ago. Three days ago,

Next thing we dey expect comments to begin pop up. Somebody, the first comment wey appear na fuck shit. And na usher na him type am. So we dey we know say pastor don see the thing and pastor say no say we know say him don see am. So now na how to address us. We dey wait for am to address us na him be problem. The first thing wey we see na is typing. So that is typing we just dey dey cool dey wait first. For church normally if your name na Johnson and dem wan address you, dem go call you Bro John. If your name na Michael, dem wan address you, dem go call you Bro Mike. And the person wey post the blue film, im name na Cosmos. Na im pastor type Bro Cos. Oh boy, group scatter. Omo, leave this country o. na dis lagos we dey i go wedding on saturday dem dey share food share salad give one girl the girl use eba swallow am and na the girl come dey vex pass o dey vex for who give am the salad excuse me excuse me can i talk to you why no why just why why would you people give me vegetable soup that you did not warm then dey warm salad i say the country is blessed you know say normally e get some set of people wey we no dey appreciate for dis country everybody go come out say clap your hands for men clap your hands for women doctors lawyers nobody don ever come outside come appreciate ashawo no i i dey talk my mind even some of the men wey dey here wey we know ourselves we know say nobody don ever e no good that's the oldest profession abi yes ashawo na the oldest Profession. Even for Bible na Ashawo use her hair clean Jesus leg. You don see Jesus before? Ashawo don see am. I say this country, e I say the way your pikin take sleep for night take wake up for morning na so you go know wetin your pikin go be for future. If you lie am down normal, the pikin wake up there na normal pikin. But if you lie am down for night, you dey hear eh, eh, eh, eh, eh, eh. you know say that pikin that pikin go sabi gossip. But if you lie am down now before morning, you see and the pikin don roll come here, you know say you go sabi waka. But if you lie the pikin down normal before morning, you see pikin like this. My brother, you don't born Ashawo. Omo, this country is blessed. Now, now before before I leave here, they say if e no good, sometimes when they talk, some people will say, ah, this one don smoke igbo, this one. If e no good for your brain, quit. Well done. Senior man. Normally, if e no good for your brain, quit, na true. My uncle from Port Harcourt, every time he dey smoke igbo, he come reach Lagos here, come tell me say, oh boy, I, I wan smoke o. I say, Baba, wetin dem dey smoke here na loud o. He say, no worry, if I smoke and loud go low. We say, okay. I come carry the guy from Chevron, we go reach phase one. After he don smoke finish, we wan go house, he say, na me go drive o. I say, ah, how? He say, wetin dey worry? I say, no wahala. He enter car begin drive. As we dey drive, we don drive reach Chevron roundabout, full express. My uncle stop car, open door, come down, throw backflip, enter car, close am, begin drive. Now I say, uncle, why you go enter, come down, throw back? He say, since why I dey drive, eh, My mind dey tell me, he cannot do backflip, he cannot do backflip, he cannot do back. I say, man, stop, fuck am up, your mind.